नमस्कार जी नमस्कार आ सब गोटे के जे दरभंगा जिला बिहार एगो यूट्यूब चैनल छै सबके बता रहल छी आइ ओतऽ लाइव छी हम सब तो बहुत नया चैनल छै तो नया तो नहीं छै छै तो किछु पुरान है लेकिन मैथिली के लेल समर्पित चैनल छै आ आइ राजा सलहेश जी के अपन जे श्रद्धा भाव अछि से सब लऽ कऽ एलहुँ हेँ चर्चा करै लए अहाँ लग जे रिसर्च छै से बतेबै लोक सब जुड़ता आइ जुड़ता तऽ काल्हि जुड़ता रहतै चैनल पर लोक देखथिन तऽ ई जे लोक देवता जे छथिन ई जे मतलब राजा सलेश तऽ गाँव गाँव मे छथिन यौ मतलब लोक देवता आसमानी देवता ई हृदय मे बसल देवता ब्रह्म देवता की ने लोक कहै छनि हिनका ओहिसँ मतलब ओहिपर लोक ई राजा सलेशके बारेमे एगो चिन्तक छथि से की कहै छथिन एहिमे से हम देखऽ चाहै छलहुँ हेँ कि ओ छथिन राम श्रेष्ठ छथि ओ तऽ कहै छथिन जे राजा सलहेश जे छथिन से जतेक लोक देवता छथिन धरती पर ओहिमे की कहै छथिन से सुनि लियौ फेर अहाँ जोड़ देबै ओहिमे अपन बात

हम्म, सुनिए गीत है अपने सच्चे से कथी है की सर जी जी जी गप हुनकर हम सुनि रहल छलियनि हेँ हाँ। गायक छथि गायक नीक छथि बड़ बढ़िआँ गप आ राजा सलहेशक अ, जे अ, लोक अ, हुनकर जे लोकगीत छनि तकर ओ एखन अ गाबि रहल छलाह हे एगो लेकिन आओर दू चीज तीन कहै छथिन एगो आओर चीज कहै छथिन ओ सुनिए लिअ ओकर बाद हमरा दुबारा जरूरत नहि पड़त हिनकर ओ की कहै छथिन एगो आओर चीज जे कतऽ छथि ओ ई एड टू स्ट्रीम

तऽ ई कहै छथिन हँ तऽ ठीक छै ने कहै छथिन तऽ बड़ बढ़िआँ गप हँ अरे तऽ आब हमसभ एकटा अहाँ मि अहाँके हमसभ अहाँ केना लऽ रहल छियनि राजा सलहेश लोक देवता जी के अपन सामाजिक परिप्रेक्ष्य मे हम यदि जे हमर अध्ययन अछि जखन हमसभ मिथिला राज्य निर्माण सेनाके माध्यमसँ मिथिला राज्यक लेल संघर्ष करैत रही हूँ तऽ ओहि समयमे बहुत शोध केलहुँ हमसभ जे हूँ मिथिलाके जे इतिहास छै हूँ ओहि इतिहासके सच की छियै आओर हूँ ओहि इतिहासक जानकारी जे आम मैथिल बच्चा सब छै या हूँ हम सब छी हमरा हूँ सब गोटे के मिथिला के इतिहासक कतेक जानकारी अछि तऽ ओहिमे जे हमसभ पयलहुँ ओ ई ई हमरासभके ज्ञात भेल जे राजा जनक विद्यापति एकर अलावे लोकके बुझले नहि छनि जे मिथिलामे के लोक भेलखिन नहि भेलखिन हुनकर की इतिहास रहलै ओ केहन प्रकारक योद्धा छलखिन या केहन प्रकारक लेखक छलखिन केहन प्रकारक कवि छलखिन केहन प्रकारक विद्वान छलखिन आइके डेटमे हमहूँ अहाँ मैथिल छी कोनो मैथिलसँ जे कि प्रोफेसर नहि छथि या सामान्य जे मैथिल छथि हुनकासँ पुछियौ जे अहाँ एगारह गो मैथिल महानायकके नाम कहू एगारह गो एहन मैथिल महानायक जे प्रबल योद्धा छलाह जे मिथिलाके रक्षा केलाह जे मिथिलाके राजा बनला एहन एगारह गो महानायकके नाम कहू लोक अहाँके दू सए तेसर पर जाइत जाइत

हूँ एके गो विद्यापति कवि भेलखिन तकर बाद केओ कविए नहि भेलै ओहिसँ पहिले केओ कविए नहि भेलै लेकिन विद्यापति रुकि गेल रहै टेक्निकली फेर किछु गड़बड़ भऽ रहल अछि सर आ अहाँ सबके बताबी कि हमसभ अखन चर्चा कऽ रहल छी आ राजा सलहेस पर आओर राजा सलहेस के देखियौ अहाँके तस्वीर देखा रहल छी हम जे परिप्रेक्ष्य छै राजा सेलेब्सके जे तरीकासँ जे गाममे घरमे जे लोक देवता छथिन जे लोक छथि जे मानयवला छथिन राजा सलहेशके एकटा ग्राम देवता छथि लोक देवता छथि केहन लोक केना कोन तरीकासँ मनाबै छथिन से ई जे वीडियो छै अपना आपमे बहुत किछु कहै छै समकालीन हँ तऽ यहाँ तब अहाँके आवाज कटि कटि कटि जाइए बीचमे से कनि हमरा परेशानी भऽ रहल अछि तऽ लोको सभके होइत हेतनि लेकिन ताहि बीचमे हम कनि हम्म, एलहुँ अहाँ अ, तऽ ई तते हम अहाँ कुरानक छिद्रान्वेषण केलियै ह ने जे अल्लाह के अजाब खसय लागल हँ नहीं नहीं कहियो कहियो हाँ, तो ई ई पा, पांच गो कवि और दस ग्यारह गो महानायक के नाम हाँ गिनाइए टा दियो जे लोग जी। के एगो एगो जी जी जी बिल्कुल हम गिनाब हो गिनाब हो हम्म, अ- अ- हम्म। एहि बीच में थोड़े बात और जोड़ दी हम्म, अब जेना देखियो अ, लोक देवता राजा सलहेश हुनकर चर्चा होइ छै हम्म, तऽ यदि हम अहाँ मिथिलाके जे परम्परा छै अपना गाममे घुमियौ आओर जे जे जातिके नाम कहल गेल छै जेना दुसाध जाति छै मुसहर जाति छै मलाह जाति छै कोइरी कुर्मी छै ब्राह्मण छथि राजपूत छथि आ लाला छथि विभिन्न जाति वर्गक लोक छथि तऽ ब्राह्मणके बहुत रास लोक छथिन जेना विद्यापतिक ओ अपन मानि लेलाह

जखन राजा सलहेशक गप उठै छै जेकि ऐतिहासिक पुरुष छथि राजा सलहेश जेनाही विद्यापति ऐतिहासिक पुरुष छथि तहिना राजा सलहेश ऐतिहासिक पुरुष छथि आओर मिथिलाके इतिहासक दृष्टिकोणसँ अगर देखल जाय तऽ राजा सलहेशके महत्व विद्यापतिसँ बेसी छनि कारण राजा सलहेश महान योद्धा छलाह आओर आजुक जे मिथिला अछि ताहिमे अगर ध्यानसँ देखियौ तऽ राजा सलहेश नेपाल आओर मिथिलाके जोड़बाक काज करैत छथि विद्यापति ओ काज नहि करैत छथि राजा सलहेशके जन्म जन्म काल कहल गेल छनि पाँचम छठम शताब्दी आओर जे एखन ई जे महानुभाव एखन राजा सलहेशक लोकगीत गबै छलाह ओ कहै हूँ छलखिन धर्म मजहब प्रेम जे छै से धर्म के तोड़ि दै छै मजहब के तोड़ि दै छै दुनिया तोड़ दै छै आसमान उठा लै छै हूँ कतयसँ मे पाँचम शताब्दीमे छलै कोनो मजहब की हूँ जखने ओ मजहब कहै छथिन तखने ओ इस्लामक गप्प करै छथिन हुनका एतेक हूँ जानकारी हूँ नहि छै जे जे इस्लामके तऽ जन्मे नहि भेल रहै पाँचम शताब्दीमे ओ की ओ की अहाँके दीवार तोड़तै आ गाछ कटतै आ खदहा खुनतै बाबा सलहेशक गप होइ छै हुनकर गप होयबाक चाही बाबा सलहेश ऐतिहासिक पुरुष छथि हुनकर जन्म पाँचम छठम शताब्दीमे कहल गेल छै ओहि समयमे चूँकि मिथिला जे छै से मिथिलामे विद्वानक जे परम्परा छलै ओ एकटा खास समूह तक सीमित रहै जेनाकि ब्राह्मण समूह भेल राजपूत समूह भेल लाला समूह भेल बनिया समूह भेल एहि सभ तरहक जे अगड़ा वर्ग रहै तऽ ओकरामे ओकरा लग ज्ञान जे छै से ज्ञान परम्परा विद्वान विद्वत्ताके परम्परा ओहिठाम सीमित रहै तऽ अहाँके होय की छलै जे समाजक दबल कुचलल लोक जे छलाह हुनका ओहिठाम जे जन्म पद्धति कुण्डली बनबेनाइ अ कोन दिन जन्म भेलै केना जन्म भेलै ओकर ओकर जानकारी रखनाइ एहि सब तरहक परम्परा नहि रहै राजा सलहेशक एक्चुअल डेट यदि मानल जाय तऽ ओ एक्चुअल जे छै नेपाल नेपालमे जे नववर्षक आरम्भ होइ छै अनुप जी ध्यान से सुनबै एकरा नेपाल मे जे नव वर्षक आरम्भ होइ छै ओ दिन राजा सलहेशक जन्म दिवस छियैन हम फेर से एकरा रिपीट करै छी जैस कि जे ई चैनल के देख रहल छैथ हुनका लग ई जानकारी जाइन कि नेपालक जे नववर्षक पहिल दिन होइए जाहि दिन ओसभ नववर्ष मनबै छैथ ओ दरअसल राजा सलहेशक जन्मदिन छियैन आओर ओहिसँ यदि थोड़ेक आओर छानबीन हमसभ करी तऽ हमसभ राजा सलहेशक असल जन्मदिनक जानकारी हासिल कऽ सकै छी पहिल गप तऽ ई दोसर गप जे राजा सलहेशक की महत्व छनि राजा सलहेशके आइ काल्हि लोक लोकगीतक माध्यमसँ जनैत छनि अहाँ अपना गाम घरमे अलग अलग टोल मोहल्ला घूमब तऽ जखन अहाँ दुसाध दोसर टोलीसँ गुजरब जतय पासवान दुसाध लोक रहै छथि तऽ ओहिठाम देखबै जे एकटा छोट छिन खरक घर बनल छै ताहिमे चारि गो मूर्ति लागल छै ओहिमे एकटा राजा सलहेश छथिन कुसुमा के मूर्ति छै बुधियारक मूर्ति छै चारि गो मूर्ति लागल छै आओर ओहिठाम एकटा झण्डा सेहो गाड़ल रहै छै ओ गहबर की छियै ओ राजा सलहेशक गहवर छियनि जिनका ओसभ लोक देवताक रूपमे पूजा करैत छनि तहिना यदि अहाँ मलाहक टोलसँ निकलि जायब तऽ अहाँ देखबै जे ओहियो ठाम एकटा अ खरक घर बनल छै आओर ओहिठाम एकटा बड़का डंडा लागल छै ओहि डंडा पर देखबै अहाँ जाल जे छै से जाल लटकैत रहै छै ओ की छियै ओ हुनकर सभक लोक देवता दुर्गा दयालक गहबर छियनि ओ सब दुर्गा दयालक पूजा करै छथि तहिना मुसहर टोली से निकलब अहाँ तऽ ओहो सब दीना भद्री के नाम से गहबर बनेने छथिन ई बड़ा दुर्भाग्यक गप छै जे ई सब ऐतिहासिक पुरुष दुलरा दयाल दीना भद्री राजा सलहेश तहिना यादव आ यादव टोली मे अहाँ घूमब तऽ घर घर मे अहाँके लॉरिकायन भेट जायत लॉरिकायन मतलब भेलै जे वीर लोरिक छलखिन हुनकर जे हुनकर वीरताके चर्चा जे गीत संगीतक माध्यमसँ भेल छनि ओकरा लौरिकायन कहल जाइ छै ओहि लौरिकायनके गायन हर यादवक घरमे हर अहीरक घरमे जे अपना सब गाम घरमे गुआर कहै छियै सब गुआरक घरमे ओहि लौ- लौरिकायनके गीत संगीतक अ, चर्चा परिचर्चा गायन होइ छै लेकिन ओ सब व्यक्ति अहाँके केवल लोकगीत तक सीमित रहि गेलथि ओ लोकसभ केवल जेकि ऐतिहासिक पुरुष छथि ओ सब हुनकर सबके इतिहास मे नाम दर्ज छनि ओ सब युद्ध लड़लखिन ओहि युद्धक इतिहास इतिहास अहाँके वर्णित छै लिखल लिखल छै रामनिवास कापर भ्रमर क एकटा किताब छनि जे राजा सलहेशक पूरा इतिहास लिखने छथिन तहिना मणिभूषण पद्मक छनि जे अ वीर लोरिक क ओ गायन कयने छथिन तहिना बिन बिना भद्री पर लिखल छनि मैथिली विद्वान सभक तऽ एहिसभ चीजके ओहि गह्वरसँ निकालि कऽ जन सामान्यक बीचमे लऽ कऽ अननाइ ई ई जिम्मेवारी बिहार सरकारके हेबाक चाही ई जिम्मेवारी अपन जे प्रबुद्ध समाज अछि अपन जे लेखक समाज अछि अपन जे गीत संगीत पर गीत संगीतक परम्पराके निवाहनाहर समाज अछि हुनकर सभक ई परम कर्तव्य बनैत छनि जे ईसभ ऐतिहासिक पुरुषके ईसभ ऐतिहासिक दिव्य लोकके सर्व समाजके बीचमे प्रतिष्ठा दियाबैत एहिके लेल प्रयासक जरूरत छै अथी की कहै छी जे एखनो तक जे एक ईमानदार व्यक्तित्व जे होइ छै ने जे मतनसँ मनसँ एगो एगो जेना लोक देवता क्षेत्र राजा सलहेश तिनका मानै छथिन हुनकर जे अभिव्यक्ति छनि से तऽ जबरदस्त छै

मतलब ही वाज नॉट सपोज टू बी ए स्कॉलर आ ओहिमे ओहिमे हम अहाँके ओ जे कहि रहल छथि से गप ठीक कहि रहल छथिन लेकिन ओ अधूरा गप छै हँ। आ रा, राजा सलहेशक जीवन के दू हिस्सा मे बाँटल जा सकैया हम्म, एकटा हिस्सा जखन ओ कुसुमा मलिनिया अहाँ राजा सलहेशक गीत जे सुनबै तऽ ओहिमे सुनबै हँ, हँ। मलिनिया के जिक्र बहुत बेर आयल छै हाँ प्रेम में तो ओ- चारू बहन छली हाँ ओ मलिनिया असलमे मोरंग राज छलखिन हेँ मोरंग एखनो बहुत पैघ शहर छै नेपालमे तऽ मोरंगके राजा छलखिन हुनका चारि गो बेटी छलनि हेँ कुसुमा दीना रेशमा आओर फूलवन्ती ठीक राजा सलहेश चूँकि अहाँके बहुत वीर योद्धा छलखिन आओर भूटानसँ आओर चीनसँ ओ पहाड़ी लोकसभ जे अहाँके आक्रमण करय लए बिहार अबैत छलै ओहि समयमे तऽ जे एखुनका भारत छै ताहि हिसाबसँ भारत रहै ने रहियै हमसभ हिन्दू हिन्दू संस्कृति जे भारतीय उपमहाद्वीपमे जे छै छलै हेँ ओ ओकरे एकटा हिस्सा मिथिला रहै आओर मिथिला ओहि समयमे जे अजुका मिथिला छै सएहटा मिथिला नहि रहै अठारह सए सोलह ईस्वी मे जे मिथिला के विभाजन भेलै जाहिमे सात गो जिला ओहि समय के सात गो जिला ओ जे आइ जे एगारह गो सुग- जिला सुगौली जी संधि जे छलै हँ सुगौली संधि अठारह सए सोलह मे भेल रहै ओ- ओ- ओहि पर कहियो चर्चा करब सुगौली संधि पर हस्ताक्षर जे छै से नेपालक राजा के नहि छै लेकिन ओ संधि हालाँकि दूए सए साल के लेल सधि रहै तऽ दू हजार सोलह मे ओ सधि समाप्त हो गेलै यदि हेतै भारत किछु सरकार के या भारत सरकार के देह मे दम रहीतै तऽ ओ सात गो जिला जे आइ एगारह गो जिला भऽ गेल छै पूरा भारत मे लऽ लैता खैर ओ सब अलग बात छै तऽ हमस चर्चा करैत रही जे मोरंग राज के चारि गो बेटी छलखिन यौ राजा सुनू ने सलहेशक जे जी तऽ हम की कहै छी अहाँ राजा सलहेश के जीवन के दू भाग बांटि कऽ देखै छियै ने तऽ खिस्सा कनि हँ सुनाउ अलग अलग नहि जी मतलब हूँ हँ उएह चीज कहै छलहुँ तऽ एक जखन रा राजा सलहेश सँ जखन ओ चारू बहिन कुसुमा दीना रेशमा फुलवन्ती आ ई चारि गो बहिन मौरंग राज के जे बेटी छलखिन राजा सलहेश के कीर्ति से प्रभावित भऽ कऽ ओ चारू जे छै से अहाँके राजा सलहेश सँ प्रेम करय लगलखिन ओ समय एहन रहै जे राजा महाराजा सँ प्रेम केनाइ कोनो बड़का गप्प नहि रहै कुसुमा अहाँके बहुत सुन्दर छलथि ई हम एखन हुनकर उत्तरार्धक हुनकर जीवन के राजा सलहेशक जीवनक उत्तरार्धक गप कऽ रहल छी जखन कुसुमा के प्रवेश हुनका जीवन मे होइ छनि तऽ कुसुमा के खासियत ई रहै एक तऽ बहुत बहुत सुन्दर छलथि कुसुमा आओर ओना लोक कहै छै जे ओ माली सम्प्रदाय के ओ अपना लेने जी छलखिन माली सम्प्रदाय के अपना की कहै छै जे फूल माला के काज करै छलै तकरा लोक मालिक कहै छलै ओ जी मालिन सम्प्रदाय कोन होइ छलै मालिक कोनो जी जी सम्प्रदाय सम्प्रदाय नहि होइ छलै जी फुलवारी के देख देखभाल जे केलक फूलक जे फूलक जे व्यवसाय केलक ओ सब मालिक कहाइ छलै आइयो वएह मालिक कहाइ छै तेलक जी व्यवसाय केनहार के तेली कहै छै चाहे ओ केओ रहै जी तऽ खैर तऽ आब ओ कुसुमा के खासियत ई रहै जे सुन्दर तऽ ओ रहबे करथि

जे एखने एतय बैसल छथि आ सेकेण्डमे देखबै जे ओ अहाँके नेपालमे देखा रहल छथि सेकेण्डमे देखबै ओ अहाँके चीनमे देखा रहल छथि मतलब उद्भट विद्वान उद्भट अ, ओ योगिनी छलखिन असलमे कुसुमा योगिनी छलखिन हँ तऽ होइ की छलै तऽ ओ ओ सब ओ चारू बहिन राजा सलहेश कमानी छलखिन पति रूपमे ओ सब मानि लेने छलखिन राजा सलहेशक विवाह ऑलरेडी भऽ चुकल छलै आब हमसभ अबै छियै राजा सलहेशक पूर्वारधक जीवन मे जकरा अहाँ सब फिल्म फिल्म लाइन मे कट्टू कहै छियै तऽ कट्टू ई छै जे राजा सलहेशक जन्म तऽ महिसौथा मे भेल छलनि जे आइ काल्हि नेपाल मे पड़ै छै हुनकर पिताजी छलखिन सोमदेव हुनकर माय के नाम छलनि शुभ गौरी आओर राजा सलहेशक नाम ओसभ बहुत प्रेमसँ जयवर्धन रखने छलखिन जयवर्द्धनक शिक्षा दीक्षा भेलनि बारह सालके अवस्थामे ओ एकटा बाघके मारि देलखिन जिनका बघमारा सेहो कहै छलनि हिनका लोक यन किन प्रकार ओ अपन जवान भेलथि आओर हुनकर जे कृति छलनि हुनकर जे प्रसिद्धि छलनि ओ सभसँ पहिले सामने एलै जे एकटा राजा छलखिन अलर्क राजा अलर्क छलखिन जे कञ्चनगढ़के राजा छलखिन राजा सलहेश के प्रसिद्धि कतय से भेटनाइ शुरू भेलै ने आब हम ओकर संक्षिप्त परिचय दै छी संक्षिप्त चर्चा करै छी जे कञ्चनगढ़ के राजा छलखिन अलर्क आओर मोकामा जे ओझका अछि ओहो एक समय मे राज्य रहै ओहिठाम एकटा छलखिन चूहरमल आओर

से राजा सलहेशक लग गेलखिन चूँकि ओहो तऽ राजपुत्र छलखिन सोमदेवक पुत्र छलखिन राजा सोमदेवक पुत्र छलखिन राजा सोमदेव हुनका कहलखिन जे ठीक छै अहाँके रक्षा करैके लेल हम अपन बेटा दै छी तऽ राजा सलहेश चूहरमल आओर ओ जे महाभोज सुयोग रहै दुनूके सम्मिलित सेनाके असगरे राजा सलहेशक सेना हरेलखिन ओहि युद्धमे ओहि युद्धमे जे हिनकर जीत भेटलनि ताहिसँ हुनकर प्रसिद्धि चारू दिस पसरि गेलनि नम्बर वन ई तऽ भऽ गेल एकटा योद्धाके रूपमे जे हुनका प्रसिद्धि भेटलनि ई हिनकर जीवनक पुरवार छलनि जतयसँ हिनका प्रसिद्धि भेटलनि ओहि प्रसिद्धिसँ प्रेरित भऽ कुसुमा वगैरह जे छै से हिनका प्रेम हिनकासँ प्रेम करय लगलनि आओर हुनका जीतैके लेल राजा सलहेशके जीतैके लेल कुसुमा विभिन्न प्रकारक यत्न करय लगलै तऽ ओ जे प्रेम गीत छै ओ जे प्रेम रसके धार छै ओ आइ काल्हि जे हम अहाँ सुनै छियै राजा सलहेशक गीत ओहिमे बहै छै ओ गीत कुसुमा आओर राजा सलहेशक प्रेमक छै तऽ ओकर एकटा उदाहरण भेटै छै जे सलहेशके छोट भाय छलखिन अहाँके मोतीराम मोतीराम छलखिन हुनकर बियाह ठीक भेलै बंगालमे ओहि समयमे छलै एकटा जगह तीसीपुर तीसीपुरमे विवाह ठीक भेलै आब भेलै कि तऽ राजा सलहेश अपन छोट भैयारी मोतीराम के विवाह के लेल किसीपुर गेलखिन विवाह केलाक के बाद जखन ई सब वापस अबै छलखिन तऽ पहिले तऽ अजुका जकाँ हवाई जहाज आ हेलीकॉप्टर आ ई बड़का बड़का बस आ ट्रेन रहै ने ओहि समय मे तऽ वएह टायर गाड़ी कटही गाड़ी इएह सब रहै छलै तऽ रस्ता मे एक जगह फुलवारी मे ई सब रुकल छलखिन कुसुमाक जानकारी भेटलनि जे तोहर जे प्रेमी छथुन तोहर जे आराध्य छथुन वीर राजा सलहेश ओ फलना फुलवारीमे ओ रुकल छथुन तऽ कुसुमा हुनका जगबैके लेल जे हम अहाँके प्रेम करै छी अहाँ हमरा अपना आउ हुनका उठबै लए गेलनि आ उठबै कालमे जे गीत गबै छै तऽ ओ गीत सुनैत हेबै अहाँ राजा सलहेशक सुनि सुनि गे मलिनिया तोरा हम उठबै छियौ तू उठै नहि छँ हमरा मोनमे प्रेमक उद्वेग अछि दुर्गा मायके हम पूजा केलहुँ एना केलहुँ ओना केलहुँ ईसभ पूरा एकटा भाव विह्वल भाव विभोर भऽ कऽ लोक जे गबैत छै ओ कुसुमा आओर राजा सलहेशक से ओ प्रेम गाथा छै ओहिमे अहाँके वीर रस सेहो भेट जायत ओहिमे अहाँके श्रृंगार रस सेहो भेट जायत ओहिमे अहाँके भक्ति रस सेहो भेट जायत जो नवधा भक्ति कहै छियै ओ पूरा नवधा भक्ति एहिमे छै अ ई राजा सलहेशक जे लोकगीत छनि ओहिमे अहाँके नव नओ रसके अहाँके आस्वादन करबाक मौका भेटत तऽ ई जे पूरा गाथा छै बादमे सलहेशके सेहो कुसुमाके प्रति प्रेम भेलनि बादमे कुस कुसुमाके ओ पत्नी रूपमे स्वीकारो केलखिन तऽ ईसभ तऽ एकटा लोकगीतके रूपमे हमरा अहाँके समक्ष अछि लेकिन जे अच्छा कुसुमा जखन हुनका जीवन मे एलखिन तऽ राजा सलहेश सेहो योग आओर तन्त्रमे सिद्ध भेलाह ई अपन जीवन के पूर्वार्ध मे जाबे तक चूहरमल संगे हुनका युद्ध भेल छलनि ह ताबे तक राजा सलहेश क योगी रूप मे देवता रूप मे तांत्रिक रूप मे प्रसिद्धि नहि रहैन ई सब चीज भेलनि हुनका जीवन मे जखन कुसुमा के आगमन हुनका जीवन मे भेलनि कुसुमा जखन हुनका पर तंत्र के प्रयोग करऽ लगलनि तांत्रिक विद्या के प्रयोग करऽ लगलनि योग विद्या के प्रयोग करऽ लगलनि अपन योगिनी विद्या के प्रयोग करऽ लगलनि तकर बाद राजा सलहेश सेहो एहि सब चीज मे सिद्धस्त हुअ लगला कारण जहन अहाँ पर संकट अबैया तखन अहाँ ओकर निराकरण क रस्ता तकै छियै राजा सलहेश सेहो तकलथि कुसुमा एक प्रकार सँ हुनकर गुरु सेहो रहनि राजा सलहेशक गुरु सेहो रहनि युद्धक गुरु नहि रहैन लेकिन तंत्र विद्या योग विद्या योगिनी विद्या एहि सब विद्या के गुरु राजा सलहेशक अ इएह छलखिन अथी कुसुमे छलखिन अ, कुसुमा आ राजा सलहेश व्यक्तिगत रूपसँ एक दोसर से भेंट भेलनि हुनका कि नहि कहियो जी जी जी खूब भेंट भेलनि अच्छा दुनू के खूब भेंट भेलनि एखने जे जानकारी एखने जे अपने सब चर्चा करैत रही जे तीसीपुर से विवाह भेलाक बाद छोट भैयारी जे अहाँके मोतीराम रहनि मोतीराम के विवाह भेलाके बाद किसीपुर से जखन ई सब फेर मसद म मसैथवा दिस आबऽ लगला तऽ रस्ता मे जे विश्राम करै छलखिन राजा सलहेश एकटा फुलवारी मे तऽ ओतऽ जे छै से अहाँके कुसुमा पहुँचलखिन आओर ओहिठाम राजा सलहेश क अ अपना प्रति आकर्षित करैके लेल हुनका सँ गप्प करैके लेल जे ओ गीत गेलखिन ओ गीत पूरा अहाँके राजा सलहेशक लोकगीत मे भेट जायत

जे पूजा करै छथिन ताहिमे एक बहुत ही ट्रानंस मे आबि कऽ नाच गाना सब जे होइ छै हँ हँ हँ ओ असलमे छै कि कहानी ई छै कि हूँ अ राजा सलहेश तऽ बहुत बहुत रास युद्ध लड़लथि युद्ध हूँ लड़लाके बाद जे हूँ अहाँके ओ जे महाभोज सुर्योग रहै ओ सब तिब्बत से हूँ भूटान से चीन सँ ओ सब हूँ लोग जे अ एहिठाम बिहार पर या मिथिला पर जे आक्रमण करै छलै तऽ ओहि सभसँ राजा सलहेश जे छै से अहाँके अ ओकर रक्षा करैत रहलखिन संगे संगे ओहिठाम पहाड़मे गुफामे अ जे ऋषि मुनि संत जे तपस्या करै छलखिन हुनको सभक सुरक्षा केलखिन तऽ हुनको सभक आशीर्वाद हुनका भेटलैन कुसुमा के जहन संग भेलैन हिनका तऽ हिनका अन्दरमे ओ तंत्र विद्या योग विद्या योगिनी विद्या हुनको आगमन भेलैन तऽ धीरे धीरे धीरे धीरे हुनका अन्दरमे भक्तिके प्रति अ अ भाव बेसी प्रबल भऽ गेलनि भक्तिक प्रति भाव बेसी प्रबल भऽ गेलनि संगे तंत्र विद्या मे निष्णात भऽ गेला योग विद्या योगिनी विद्या मे निष्णात भऽ गेला पूजा पाठमे हुनका मोन लागय लगलनि तऽ ओ एतेक अहाँके अ शक्तिशाली भऽ गेलखिन राजा सलहेश योद्धा तऽ छलखिन हेँ ओहि सङ्गे सङ्गे अयोसँ विद्यामे एतेक शक्तिशाली भऽ गेलखिन जे ककरो समाजक कोनो भी व्यक्तिके कोनो भी तरहक समस्या होइ छलै तऽ राजा सलहेशक एकटा आशीर्वाद हुनका लेल काफी होइ छनि मानि लियौ ककरो पुत्र नहि भऽ रहल छै राजा सलहेश माथ पर हाथ राखि देलखिन ओकरा जौआ पुत्र भऽ गेलै एहि सभ तरहक घटनाके जिक्र छै ककरो केओ दुश्मन सता रहल छै तऽ राजा सलहेश के नाम सुनते देरी राजा सलहेश के शरण मे चलि जाउ चूँकि योद्धा के रूप मे तऽ प्रसिद्ध छलाह हे ई संगे संगे आब इहो सब विद्या हुनका लग आबि गेल छलनि तऽ हुनकर आशीर्वाद के मतलब छलै अहाँके हर प्रकारक समस्या सँ मुक्ति तऽ ई जे चीज ओ जीवनक उत्तरार्ध मे जखन ओ केलखिन जखन लोक के एहि सब चीजक जानकारी भेटलै तऽ लोक हुनका मे देवता देखऽ लगलखिन हमरा अहाँके बुझल हैत जे अपना मिथिलामे सभ गाममे कातमे कतहु ने कतहु एकटा पीपरक गाछ होइत छै आओर लोक कहता जे एहि पीपरक गाछ पर ब्रह्म बाबा रहैत छथिन हँ ब्रह्म बाबा हँ कतहु ब्रह्म बाबा रहैत छथिन कतहु बाबू बाबा भातु बाबा रहैत छथिन कतहु डिहबार बाबा रहैत छथिन कतहु जी कतहु कोनो बाबा रहै छै जी कतहु कोनो बाबा रहै छथिन कतहु कोनो बाबा रहै छथिन आओर एहि एहि चीजके तऽ मानि लिअ हमरा आँखिक देखल अछि हमरा गाममे भातू बाबा प्रसिद्ध छथिन हमरा मामा गाममे डिहबार बाबा प्रसिद्ध छथिन आओर ओ जिनका शरीरमे अबै छलखिन हुनको खेला बेला हम देखने छियै गाँवमे ककरो साँप काटि लेलक आब ओ जे व्यक्ति छथि ओ ओहि गामक सीमामे कतहु छथि हुनका तुरन्त ई एहसास भऽ जाइत छलनि हेँ जे फल्लाँ आदमीके साँप काटि लेलकै हुनका देहमे ओ बाबा आबि जाइत छलखिन पता नहि केनासँ हुनका एहसास भऽ जाइत छलनि जानकारी भऽ जाइत छलनि ओ सभटा काज राज छोड़ि कऽ दौड़ैत दौड़ैत दौड़ैत दौड़ैत गामपर पहुँचैत छलखिन आ सीधा ओहि व्यक्ति लग पहुँचैत छलखिन जकरा मानि लिअ साँप कटलकै या कोनो दोसर तरहक व्याधि छै जाहिसँ ओकरा जीवनके खतरा छै आओर ओहिठाम जे छै से ओकरा ओ भगता खेलेनाइ जे हमसभ कहैत छियै से भगता खेलेनाइ शुरू करैत छलखिन आओर ओहि व्यक्तिके जान बचि जाइ छलै ई मिथिलामे गाम गामके कहानी छी एहिसभ चीजके जानकारी एहिसभ चीजके जे एकटा ऐतिहासिक प्रामाणिक रूपसँ सामने अयबाक चाही भारत सरकार पता नहि बिहार सरकार पता नहि किया ई सब चीज के नुकाबऽ चाहै छै ई सब अच्छा, चीज के ई- नुकेला से की हेतै अच्छा ई एहि सबमे अहाँके बुझाइया जे एकरा अन्धविश्वास कहि कऽ रोकने छै भारत सरकार आ कि कोनो वैज्ञानिको तथ्य हेतै एकर पाछु हँ तऽ अन्धविश्वास छै तऽ अहाँ प्र प्रमाणित करबै ने अन्धविश्वास छै हूँ गाममे कक ओहि समयमे तऽ मानि लियौ कतहु टेलीफोन नहि छलै मोबाइल नहि छलै हूँ कि किओ आदमी दू किलोमीटर दूर कतौ खेतमे काज कऽ रहल छै कोनो व्यक्ति के साँप कटलकै गाम पर तऽ आवाज अचानक फेर रुकि गेल छल अहाँके तऽ ओ कहै छलखिन हेँ जे ई जे राजा सलहेश जे लोक देवता छथिन तकर पाछू जे एगो पूरा के पूरा एक सामाजिक रीति रिवाज सब तऽ संस्कृति पनपलै तऽ कनि किछु तकनीकी रूपसँ किछु भेलै ने गड़बड़ तऽ जखने एता फेर हम जोड़ि लेबनि हुनका लेकिन ई बहुत सार्थक चर्चा भऽ रहल अछि आओर एहि सार्थक चर्चाके पाछू सभसँ पैघ बात ई छै कि जे लोक देवता छथि लोक देवताके कारणे जे किछु अ, सामाजिक व्यवस्थामे एक परम्पराके रूपमे जे शुरुआत भेलै तकरा किया खतम कऽ रहल छै लोकसभ की कारण भऽ सकैत छै अब जे भक्ता खेलाइ छलखिन हेँ तऽ हुनकर कई तरहके बीमारियो ठीक होइ छलै लोक सबके ओकरा अंधविश्वास कऽ कऽ तऽ खारिज नहि कऽ सकैत छी अगर अंधविश्वास छै तऽ ओकरो साबित करऽ पड़त अगर ओहिमे कोनो दम छलैए कोनो एगो म, आध्यात्मिक शक्ति छलैए तऽ ओ सब चीज तऽ कंटिन्यू हेबाक चाही या लोकके अ, जे गाम गाममे एखनो लोक किछु करै छथिन लेकिन ओ ई भौतिक युगमे जे एगो जे स्वास्थ्यके प्रणाली एलैए ताहिमे तऽ ओ कतहु गायब भऽ रहल छै तो अपने आप में एगो ई बड़ा जरूरी छै कि सार्थक चर्चा होई पर बात होई जे जे संस्कृति के परंपरा के धरोहर के संरक्षण में जे लागल छथि जे एहि सब विषय पर शोध करै छथि तिनका सबके शक्ति भेटनि सरकार के पर ध्यान अबै और लोक देवता खाली

तऽ कोशिश करब जे हमसभ फेर जतेक जल्दी होइ लऽ कऽ आबी एकसँ एक लोक देवता सभ छथि आओर जे भारतके मिथिलाञ्चलके जे लोक परम्परा छै तकरा सभके लऽ कऽ अहाँ सभके समक्ष आबैत रही किछु तकनीकी खराबी भेलै संजय जीके संजय जी तऽ विद्वान आदमी छथि बहुत गहरा अध्ययन छनि हिनका आ हिनके लऽ कऽ तऽ हम अबैत रहै छी तऽ उम्मीद करब जे जल्दी फेर भेट हैत अहाँ हैत हमरा सभके तऽ आइके लेल तऽ अयलथि संजय जी अयलथि जी अहाँ एकरा कन्क्लूड करू आओर कन्क्लूड कऽ कऽ अन्तमे तीन चारि पाँच गो लोक देवता लोक जे महानतम लोक छथि जे जुड़ल छथि तिनकर नाम लऽ लेब जाहिपर हमसभ बतियाएब हिनका सभके कनि जी हम- हमरा हमरा हमरा अहाँके अपने प्रारम्भमे पुछलियै ने जे ई दस एगारह गो जे एहन तरहक महानायक छथिन जिनका हूँ महा महानायकके श्रेणीमे अपन समाज रखै छै हूँ ताहिमे हमसभ एकटा सोचने रही कहियौ जे अष्टदेव महोत्सव हेबाक चाही हूँ ओहि अष्टदेवमे जेना अहाँ शुरू करू चूँकि विद्यापतिके नाम सौँसे बड़ा प्रचलित छनि लोक सलहेशो के ओतेक नहि चिन्है छनि जतेक विद्यापति के चिन्है छनि ई सिर्फ प्रचारक कारण सँ एना छै तऽ खैर चलू विद्यापति सँ शुरू करै छी जेना विद्यापति भऽ गेलथि दुसाध जाति क राजा सलहेश भऽ गेलथि आब देखियौ ओ जे व्यक्ति छलथि हेँ रामो रामो शिष्ट जी छलथि ने कहै छलथि जे ओहि हँ समय मे दुसाध जाति क एना ओना ओहि समय मे दुसाध जाति रहबे नहि करै भाय दुसाध जाति क दुसाध जाति जे बनलै ओ राजा सलहेशक मृत्यु क बाद बनलै हूँ जाहि समयमे राजा सलहेश जीवित छलखिन ओ तऽ क्षत्रिय छलखिन हेँ हूँ ओ कहाँ छलखिन दुसाध ओ दुसाधो क्षत्रिय छलखिन हेँ दुसाधो असलमे भेलै कि राजा सलहेशके जे सैनिक छलखिन हूँ जखन राजा सलहेशक मृत्यु भेलनि तऽ ओ चूँकि वंशवादी परम्पराके स्थापना नहि कऽ सकलखिन ओ कोनो एहन संन्तानके जन्म दऽ कऽ ओकरा ओ एहि तरहक नहि बनेलखिन जे हुनकर ओ हुनकर जे जकरा लोक कहै छियै उत्तराधिकार हुनकर उत्तराधिकारी बनतै चूँकि ओ तऽ देवता भऽ गेलखिन तऽ देवताके उत्तराधिकारी मनुष्य थोड़े भऽ सकै छै तऽ नहि भेलै तऽ हुनकर जे सैनिक रहै ओहि समयमे ओ सैनिकसभ जहाँ तहाँ अहाँके बैठ गेलखिन जहाँ तहाँ अहाँके भटकि गेलखिन भटकलाके बाद भाय जखन अहाँके जे राजा छलाह ओ राजा खतम भऽ गेलथि तऽ ओहि व्यक्ति ओ जे सैनिक सब छलै हुनका सब लग भोजनक समस्या सबसँ पहिले भेलै तऽ चूँकि ओ सब योद्धा रहथि सैनिक रहथि बलशाली रहथि शक्तिशाली रहथि तऽ हुनका सबके एके गो खेत पथार रहै ने तऽ भइ रोजगार करतै कि कतऽसँ भोजन कतऽसँ एतै परिवार कतऽसँ चलतै तऽ ओ जे सैनिक सब रहै ओ सब अहाँके चोरी चकारीमे अहाँके लागि जाइ लागि जाइ गेलखिन तऽ आब चूँकि ओ ओ पूरा समाज एकटा पूरा ग्रुपे रहै पूरा एकटा समूहे रहै जे चोरी चकारी मारि पीट ई सब ई सब चीज करऽ लगलै अहाँ कतहु नहि देखबै जे ओहि समयमे दुसाध समाजक लोक ककरो औरत के पकड़ि कऽ रेप कऽ दै छलै एहि सब तरहक घटना नहि छलै हँ मारि पीट खून खराबा चोरी एहि सभमे जरूर अहाँके ओसभ आगू भेटत तऽ चूँकि पूरा समूह एहि प्रकारक काजमे लागि गेल छलै तऽ समाज निर्णय लेलकै जे भाय हिनका सबके कातमे कतहु गाममे दऽ दियौ रहैके लेल तऽ हिनका सबके दुसाध दुसाधके मतलब भेलै दुःसाध्य मतलब जकरा मनेनाइ जकरा बुझेनाइ बड़ा मुश्किल से भेल जकरा दुःसाध्य क- क- कमांड केनाइ जकरा पर कमांड केनाइ बड़ा मुश्किल ओ भेल दुःसाध्य आ दुःसाध्यक अपभ्रंश छै दुसाध दुसाध कोनो नीच जाति नहि छियै

तहिना अहाँ दुलरा दयाल लऽ लिअ दुलरा दयाल के कहानी तऽ आओर भी जबरदस्त छै ओ मल्लाह समाज के भऽ गेलखिन दीना भद्री लऽ लिअ दीना आओर भद्री दुलरा आओर दयाल ई सब जो ई सब अहाँके पेयर मे अबै छथिन हिनकर सबके हिनकर सबके बारे मे लोक के जानकारी नहि छनि इवन ब्राह्मण समाज के जानकारी नहि छनि तहिना अहाँके लोरिक के नाम लऽ लिअ वीर लोरिक यादव समुदायमे ओ पूजनीय छथिन तहिना अहाँके बंठा चमारक गप लऽ लिअ बंठा चमार लोरिक के सेनापति छलखिन ओ पसाठ रखै छलखिन हेँ जाहिसँ अहाँ अ, खेतीमे हमरा अहाँ दिस गाँवमे जे खेतीमे प्रयोग होइ छै ओ पसाठ रखै छलखिन हेँ आ पसाठ जे छलै ओ एहन पसाठ छलै जे एक पसाठ दस आदमीके पीठपर जँ मारि देलहुँ तऽ दसो उठै नहि छलै हेँ ई रहै बंठा चमारक तागैत बंठा चमार हाइट मे अहाँके साढ़े चारि पाँचे फीट के आसपास छलखिन लेकिन अद्भुत योद्धा छलखिन अहींके हमरा अहाँके दरभंगा मे केंगरा डीह छै अ बंडुली लग जे अहाँके अ ई एमहर जेबै ने अहाँ

आर एकर बर्फ नीक जकाँ एडिट कऽ कऽ एकरा जेहन मैथिली न्यूज पर सेहो रखबै अहाँ सब देख सकब ई जे महानायक छैथ मिथिला के से एक के बाद एक हम सब लऽ कऽ अबैत रहब से अहाँ सब साथ दिअ साथ रहू जे देखै छी तऽ चैनल के लाइक करू शेयर करू सब्सक्राइब करू आर खास बनल रहू किए तऽ एगो मिथिला मिथिलाञ्चलके लेल समर्पित चैनल लऽ कऽ एलहुँ हेँ जकर नाम दरभंगा जिला बिहार छै दरभंगाके छी तऽ दरभंगा जिला बिहार छै आ तऽ इएह मिथिलाञ्चलके घर तऽ उएह छै मधुबनी भऽ गेल दरभंगा भऽ गेल सीतामढ़ी भऽ गेल सुपौल भऽ गेल सहरसा भऽ गेल इएह सभ तऽ छी मिथिलाञ्चलके गढ़ छै ओना तऽ पश्चिम चम्पारण आओर ई सब इहो तऽ मुजफ्फरपुर आओर बिहारके उन्नीस टा जिला छै जेकि मिथिलाञ्चल छै मैथिली बाजि जाइ छै आओर नेपालके साथ कुछ जिला छै नेपालके तऽ दोसर भाषे मैथिली छै तऽ हमसब कम नहि छी छओ करोड़ बजैवला लोक छी तऽ जोड़ू आओर अपन महानायकके चिन्हैके कोशिश करैत रहब हमसब तऽ अब संजय जी दुबारा नहि जुड़लै एखन तक ताहि दुआरे आब समाप्त करै छी आओर इन्तजार तऽ कऽ रहल छी संजय जी के हम आबिए नहि रहल छै संजय जी आउ हम्म,

जो लोग घृणा करते थे दुसाध चमार डोम हलखोर मेहतर इन तमाम जातियों से जो लोग घृणा करते थे हाँ सर हम बहुत देर तक अकेले बाजे पड़ल हमरा आब अहाँ कंक्लूड कऽ दियौ ओकरा जी वह तो वह कह लगियो जे आ, जेना अहाँके लोरिक भेलखिन बंठा चमार भेलखिन कारू खिरहरि भेलखिन लक्ष्मीनाथ गोसाई भेलखिन तऽ हिनका सभक बारेमे लोकके जानकारी नहि छनि आ लक्ष्मीनाथ गोसाई अष्ट सिद्धि अष्ट सिद्धि छलनि हुनका लक्ष्मीनाथ गोसाई के यदि ढंग सँ आइ के डेट मे मार्केटिंग कयल जाय तऽ ओ साईं बाबा छथिन साईं बाबा के टक्कर के छलखिन हेँ लक्ष्मीनाथ गोसाई जिनका बनगाँव महिषी मे बाबाजी कुटी के नाम से हुनकर जे आध्यात्मिक केन्द्र छनि ओ अहाँके पूरा मिथिला मे प्रसिद्ध छै लेकिन लोकके विस्तृत जानकारी नहि छनि अहाँके हुनका बारेमे तहिना अहाँके महामहोपाध्याय मण्डन मिश्र अथी मदन मदन उपाध्याय छलखिन हेँ मदन उपाध्याय से पैघ तांत्रिक तऽ एहि सृष्टि मे भेबे नहि केलखिन मदन उपाध्याय के नाम बाबा गोरखनाथ अपना मुँह से लै छलखिन मदन उपाध्याय के नाम संत कबीर अपना मुँह से लै छलखिन रामदास अपना मुँह से लै छलखिन ओहि श्रेणी के ओ तंत्र विद्या मे पारंगत व्यक्ति छलखिन हेँ लक्ष्मीनाथ गोसाई जखन गेलखिन ओतऽ फेर फेर फेर विषयान्तर भऽ जायत कहानी लम्बा भऽ जायत तऽ नहि हिनकर आबे हो सभक वाइंड वाइंड अप करू एकरा जी जी तऽ तैं कहलहुँ जे हमरा सबके अपन जे लोक देवता अपन जे ऐतिहासिक महामानव महापुरुष हुनका सबके इतिहासक इतिहासक खदहासँ निकालि कऽ हुनका सबके पाठ्य पुस्तक मे अन्य आवश्यक अछि जाहिसँ कि हम अहाँ अपना समाजके प्रति अपना इतिहासके प्रति अपना लोक देवताके प्रति अपन लोक महानायक के प्रति अपन अपन संवेदना व्यक्त कऽ सकी अपन व्यक्त अपन भक्ति के अभिव्यक्ति कऽ सकी हम तऽ एखन इएह कहब चलू ये जरूरी छै कि हम मिथिला मैथिल के जे लोक छी जे हमर मिथिला के जे संस्कृति अछि परंपरा अछि ओकरा जाति भेद में बांट बुट के सब नष्ट करे पर लागल है बुझलहुँ के द्वारे जरूरी छै कि हम सब साथ रही साथ मिली और अपन जे महानायक छै तिनका जानी समझी अब पाठ्यक्रम में आबि जाता अति उत्तम और ये बड़ा राजा नीक- सलेह हाँ, बड़ा नीक कई- बड़ा नीक काज बड़ा नीक काज अपने सब शुरू केलहुँ हँ राजा सलहेश के चर्चा जेना आइ भेल हँ तहिना एक एक महानायक के हमसभ उठा सकैत छी कारू खिरहरी के चर्चा कऽ सकैत छी जाहिमे खाली एकर- हुनके पर चर्चा हुए कर, करबे करब एगारह टा जी। महानायक एगारह टा महानायक के अगला बीस दिन में हम तब चर्चा कऽ लेब हाँ और जी, एकरा जी। एडिट कऽ कऽ नीक जकाँ जे हमरा लग दूगो चैनल अछि दू चैनल पर रहतै लोक सब एकरा जानथिन सुनथिन समझथिन साथ देथिन और चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिन अपन भाषा के चीज छे समर्पित चीज छे कोनो केहन चीज त नहीं देखा रहल छी कि छोरा छोरी के लग भाग गेले कहा ट्वीट पर योग्यता नहीं, देख नहीं, ले अ, कोनो सास बहू के ल- लड़ाई झगड़ा त नहीं देखा रहल छी हम वो तो परंपरा जे देखबे छथिन से वो नीक काज करे छथि लेकिन अपन जी। महानायक के देखनाइ सुननाइ समझनाइ ओकरा अ, अपन जीवन में उतारनाइ कियाकि जे महानायक सब जे छथि चाहे दीना बद्री होय चाहे बंठा चमार हो चाहे राजा सले थे, थे जीवन में छथिन व्यवहार में छथिन जी। है ना जी, हमर जी, जी, संस्कार जी। में संस्कार में छथिन रीत में छथिन रिवाज में छथिन आ तकरा हम अ, अपना इतिहास से हटा देने छियै अपना किताब से हटा देने छियै है ना अपन मतलब ओ तऽ जिंदा छथिन क्या तऽ हमरा व्यवहार में छथिन बाकी और कतौ नहीं छथिन और बाहर जे दोसर ठुनी रहथिन पूरा दुनिया में के लोग जनते अपन मिथिला के संस्कृति के बुझते एगो विद्यापति द्वारे पूरा अहाँ दुनिया में व्याप- अ, पहचानल जाय छी एगो मिथिला पेंटिंग द्वारे दुनिया में पहचानल जाय छी और जखन अरे कि मिथिला ककरो बुझल मिथिला सॉरी माफ माफ करब बीचमे हम कटै छी मिथिला पेंटिंग के प्रारंभ केनहार राजा सलहेश छलखिन

जैसे कि जे अपने सब आधा घंटा पौन घण्टा रहैया ताहिमे लोक के हुनकर व्यक्तित्व के बारे मे हुनकर जीवन के बारे मे हुनकर उपदेश के बारे मे हुनकर ज्ञान के बारे मे हुनकर ज्ञान समृद्धि आ विद्वान पर विद्वत परम्परा के बारे मे लोक के बढ़िया से बढ़िया जानकारी भेट सकैन ताहि हिसाब से विद्वान हुनको आगू अछि के प्रयास करैन। अहाँ तऽ विद्वान आदमी छी अहाँके प्रणाम करै छी अहाँके शोध अछि अहीं अहीं अहीं के जे समर्पित भावसँ जे अहाँ कहै छियै जे ज्ञान अहाँ अर्जित केने छी ताहिसँ सबके फायदा भेटतै ताहि लए धन्यवाद अहाँके बहुत बहुत साधुवाद आ पूरा मिथिला मैथिल के साधुवाद चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करू आइ के लेल प्रणाम हम सब जल्दी बहुत बहुत प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद